Abarigereria bechaneli yaito y'enseka y'omogusii, mbuya mono naende rero ase okoigora chisimi chiaino na korigereria amang'ana aya tokobaretera. Nabo nkona kobainyoria ng'a gwakuna abwo rende okwarigereirie, gwakuna abwo egere buna gotoa encourage. Kogwakurire like gose thumbs up eyio nabo egotoa naintwe omoyo twana kobeka ebipindi ebi naende twana gogotomera rioka. Rero ntagete korasuka ake erinde mbaretere amarieta ariecheche, omonto are gochecheria omonto omwabo, kwanyora gose ase eng'encho omonto arenge gosigora, gose arenge konyinyiera, gose enchera gete nere omonto are, etukia yachakire gosunyoka, kwanyora okomo okomoroka gesunyore, amarieta riecheche y'abagisangio bare korokana. iga aria iga arenge amarieta y'echiche, lakini omosani oo oria omanyete okorwa kw'erieta erio, tari kero ki kiagerete igo ngokwana omochakano bw'amarieta gete aria arenge y'echiche. Buna bono, erieta ndiro ri'abasubati mono. kware konyora omosubati abwate chimboto chinene, iga iga chimboto chinene, erinde abagisangi baye bamobaka nyamboto, tokirire nyamboto, bono bana komoruka nyamboto, bana komoruka nyamboto, riacha riabwata. Erieta eri baare komosekereria nyambo tokarure oo asirire arure ase ense eye. Omwana nabo are koiborwa orokwa Nyamboto, ekiagera oria arogetwe erieta riaye iga are korokwa Nyamboto. Erieta rinde ndire riarenge oo abanto bakorokwa Bitega. Bitega igo kware konyora omonto oga aiborwa ase eng'encho amauga aye. goetera ase oborwaire atarenge amakong'u, agatwara ebitega ase oko amagoro aye, amagoro akaigwa kaiga gochia ensemo. Aria abasongo bakoroka bow legged, bow legged na eria nero tokoroka ebitega. Bono omonto akabakwa ebitega, na mono kware konyora omonto ogokora enyameni, baria bare gokinana Emeni, are ebitega lakini are omokong'u, are ebitega agoaka omopira buya, abanto bare komotogia bateba bitega bitega bitega nabo, bas bono abanto banchire erieta erio sana, nonye nere ogoka ng'a bamorokire bitega. Bono ekero agocha korwa ense eye, omwana okoiborwa ekenyoro aa gose ase enyomba yabo, nabo kware konyora akorokwa bitega. Nabo kware konyora omonto akorokwa Obiso. Obiso okware konyora ng'a omonto nare ekero okomorigereria okora ng'a amaiso aye tari amagaare, naende tari igatwa, korende ase abanto bonsi orore ng'a iga abwate buna amaiso amake. Bono abamwabo abakona komokorera egosori ng'a aa Obiso tokirire, Abiso gwacha konyora ekero arure ase ense eye, baria bakoiborwa abakorokwa Obiso, naende baigwe na erieta rigiya, koria orogetwe ritang'ani, iga arenge koba buna ngosokera ngosekererigwa are. Bono Obiso, nario eria mwabo ntogoro, okonyora omonto iga abwate amaiso amagare. erinde abanto baane koba buna abakomosegeria, abwo nabagisangi baye, bamoroka ntogoro, ng'aki bono ntogoro kagocha korwa ense eye, omwana akoiborwa orokwa ntogoro. Bono obiso nere erio abaswahiri bakoroka ng'a macho ya chawa, ebiso ebisiniini, na ntogoro abaswahiri baroka macho ya vikombe. buna mocha alikuwa na macho ya vikombe, mwingine alikuwa na macho ya chawa, naro ayio amarieta abanto baare gosekererigwa. Erieta ndiro omonto are korokwa ontweka, ontweka igo kware konyora ng'a na omwana omoke, rakini baria ba abagisangi baye kobakorigereria baroro ng'a iga abwate barabwo omotwe omonene, bana komosekereria ng'a yaya nki ekebano bwetwegete. bacha bamobaaka ontweka, banya komosekereria, banya komosekereria, riacha riabwata. Bono kaa omwana ogocha koiborwa ekero yarure ase ense eye, nere ocha kobakwa ontweka, rakini erio tiriarenge riecheche, korende teri erio okorama, tari ng'aiga arenge koramwa, necheche erio abagisangio bagokorerana. Erieta rinde ndiroo omonto akorokwa Getono, Getono iga are korokwa okonyora gose ase obosio bwaye iga egento kere gesogete iga ase skin gesogete ego protrude erinde bana goteba ng'a omonto oria obwate Getono, obwate Getono ase obosio bwaye. Akana kobakwa erieta erio ng'a Getono, bono gagocha korwa ororo nere. Baria bagocha koiborwa barokwa getono, lakini getono na getuno ne ring'ao, getuno ninche nkobaretera erieta rigiya ase ebipindi bire bosio tintageti gokeburukania. Erieta rinde ndire ororo kware konyora omonto akorokwa Mochoro. Mochoro okware konyora omotwe, omonto obwate omotwe onga buna iga ore ori gochia gosii ore oval, yaani riria omonto are koiborwa abanto nkonyora ore onde naro ore gocha omotwe obe chimbandera na ake, onde naro ore gocha omotwe obe buna iga ore omochoro, erinde banya komorabara ng'a omo- omo- omomura oria mochoro, oria obwate omotwe ochikaine iga. Bono kagocha gosira, karure oo, abanto bamoroka mochoro, naende banto tibare kogechigwa oyio namarieta amaya sana. Erieta rinde ndire ororo, riarenge riacheche, rikomachi koba eriokorama, kware konyora omonto iga arire chinda, riria kare konya eriogo ritaraacha riria riare korokwa gato. gato rindi riachete riare goita emege kabisa, rakini kare chinda nchiariete abanto kware konyora amagoro akobaria gochia ensemo, erinde bono omonto kagotara iga agochancha gera, bono abanto bakaroka omonto chancha gera ase eng'encho arietwe chinda, bamoroka ng'a chancha gera oyio. Ase eng'encho riria are gochancha gera, kagotacha tare konyara gotacha buya, bamosekereria erieta erio. Nabo ogocha konyora karure ororo, omwana oiborwa orokwa erieta chancha gera, rinyansu, erieta rigiya, lakini gose koribwati korwa magega, nabo okonyora ng'a Igo omonto arenge gokorerwa echeche. Erieta rinde ndiri riarengo ndarete amarieta abere, kware konyora omonto ogokire amaino erimo iga erinde iga erinde iga bono ase omonwa oye nabwate amariansa amaino na amake bono obe buna ebando eri ritongorori yaani ebwate ebando eyemo eye enda eye enda etumatumete. Kwanyora abagisangi baye bamobaki bamobaakire matongorori, iga bamobaaka matongorori ase engencho baroche ing'a tabwati amaino ase omonwa oye, na mono oyore kobaakerwa igo nomonto orenge omoke ogokire amaino ase engencho eyio. Lakini yare gotoka ng'a amaino onsi taiyo, oyio bono nabo kware konyora bambe baakire Nyakeburo. Nyakeburo oyomo na abanto abanene oria kware konyora amaino abokire, obeire buna omwana iga abwate ekeburo ocha korokwa Nyakeburo. Onde nare ore goika amaino agokaa bosio ase agare. ase amo agare iga, gose igoro ase agare, kwanyora obakire omong'ang'o, bono nabo ogocha konyora omwana ogocha koiborwa ekero oyarure ase ense, kwanyora bamorokire mong'ang'o, lakini igo riarenge erieta riogosekereria abwo ritang'ani. Ase igo noo tokorakorera abwo ase amarieta aria y'esekererio, aria aba abagisangio baare kobaakana, erinde ache koba amarieta nyuma yaye. Mbuya mono.